It's a spirit of power, love, and sound mind. And then loko hi ya kwala ka Mark chapter Mark chapter 16 verse 17 na 18 yiri yiri lava pfumelaka the believers will cast out demons in my name hi vito ra mina va ta hlongola madimoni a nga ri va ta ni vita ni ta va hlongolela madimoni heyi lo mkhongela mi nga ri hosi yesu hlongola dimoni leri la hosi yesu ni ri hlongola dimoni ni kombela u hlongola dimoni hayi a mi yi twisisi bibele i ta za mi baptela sin'wana mi rhuma hosi yesu n'wina um swi fana na munhu wa ku mi n'wi thole ku a tirha ntirho loko mi n'wi thole ku a tirha ntirho le ntirhweni a hi nge ntirho wa n'wena um eh, miminijere kumbexana mun'wini wa bisinisi ra ku xavisa madamatiki mi fika mi ku teka matamatisi u xavisa la loko u ta customer a ta twana u ta xavisa matamatisi we muthori we mininjere va xavisa matamatisi ku na ti-customer i tlhari man'we ku mi xavisa matamatisi man'we ku a nga pfuni nchumu se hosi yesu a nga lavi ku customer dimoni a nga tirhisiwa na sweswo leswo u nyika n'wina matimba ma ni twa u mi nyika matimba vana va xikwembu power a mi nyika mi nyika malowo kwetsima lowu nga na matimba a tlhela mi nyika a loko a mi nyika power hi power leyi a mi endla ma mi tirha ku ndlandlamuxa mfumo wa xikwembu hi yoho power leya ya xikwembu u ya mahlweni a ku va ta khoma tinyoka hi mavoko ti nge va endli nchumu ti nge va dlayi hambi yo mi luma mi nga chavi poison poison ya nyoka dlayi n'wana wa xikwembu n'wana wa xikomba nga dlayiwi hi poison mi swi tiva sweswo loko vo motwa munhu a karhi a rilalela ku e va ni cheverile e a rilalela hi tipoison a rilani hi valoyi a hi n'wana wa xikwembu munhu yoloyo a nga believe ka xikwembu mi n'wi byela straight mi n'wi lunghisa ma ni twa vana wa xikwembu mi ku wa tiva ku ri yini e munhu wa vanhu a wu na ripfumela wu swi huluka mi n'wi pfulela marka chapter 16 verse 17 na 18 mi ku n'wana wa xikwembu i ta hlonga na dimoni hi vito ra yesu loko mo twa a ku ni hluphiwa hi madimoni mi n'wi byela mi ku a a un'wana wa xikwembu i nga i nga ha ti vuni vukreste a hi yime kwala hi sungula ku chumela na vhangeli mi ta kota ku hundzula n'wana wa xikwembu mi ni twile vana va xikwembu lomo twa a rivalula hi valoyi a vulavula vulavula hi madimoni ya ku xanisa a hi madimoni a yi xanisi n'wana wa xikwembu one number two a ri tinyoka ti nge va dlaya ma twisani a ni vi ku lomu vona nyoka mi tlangatlanga hi yona mi nga ringi xikwembu ku fana na sathana loko a byela hosi yesu a ku tlula laha henhla ka xihlungwana xa kereke tintsumi ti ta ku khavulela mavokweni ya tona a endlela ku ri hosi yesu kreste a ta ringa xikwembu a ta huma tintswalweni ta xikwembu mi nga tlangi hi xikwembu vito ra xikwembu a hi ra ku tlanga hi rona a hi ra ku tlanga byipi hi rona a hi ra ku tlanga tikhasino hi rona a hi ra ku beja loto hi rona mi twa munhu karhi a tlangatlanga hi vito ra xikwembu na va a hoxa na va jesus karhi a endla tinomboro ta loto va tlhela va ku na nomboro ya mufundhisi a ti va ka hina a ku loko wo vona ku na van'wana van'wana vona ni hundza kun'we va ku nomboro ya mufundhisi va tsala tiloto mfundhisi ni vone wena namuntlha ni tsala nomboro ya mfumo hi yihi nomboro va rivela hambi seven hambi yini ya mfundhisi eh, i thirty va yi tiva van'wana va ku yi thirty ene ene nga ku va calculate so hi ku yesu loko a sungula mfundhisi lonkulu mfundhisi wa vafundhisi sungula ku chumela ri na thirty years a nga ri na twelve years lava nga ri na twelve years a va a va swi twisisi kahle amen a nga chumayeli a nga si khungulwa ni khungulwa ni moya lowo kwetsima a wu nga si yehlela henhla ka yena manitwane loko a ri na 12 years hosi yesu kreste o va tempeleni a vutisa swivutiso ni ku hlamula a ri na ti-discussion a vulavula se vanhu va hlamala vukhari bya yena a ha ti tumbetile leswaku vanhu va nga n'wi tivi a kula a za a ku 30 years hi koho yesu a nga sungula ku va mfundhisi loko a va na 30 years so vaisala kuza vati va 30 nomboro leyi ku 30 i nomboro ya mufundhisi a ni ku va tirhise yin'wana mana kuza vati va 30 va beko i nomboro ya yesu a ni sungule vufundhisi bya ya ri na 30 a khuvuriwa hi yohana ku nga molokwetsini a tala molokwetsi molokwetsi ma n'wi yisa kwini emananga ku ya ringiwa hi sathana a yela yini hosi yesu kreste emananga kambe lehanagini a yela ku ya ringiwa hi satana a nga yeli ku fasta a yela ku ya ringiwa hi u yisiwe hi mani ku eka satana vula ni swi twakala phela kuma yi tiva i rito ra xikwembu e hi mola kwetsima van'wani va hlamala ku hi mola kwetsima u yise hosi yesu ka satana e amisa ku moya loko tsima wa mi yisa ka satana amukasiteri mahlamala ne wa yisa mo loko tsima ka satana ya mi ringela a mi testa nyana ku mi hundzukule kunene na ma swi vona musi mi dlawa hi ndlala ku sathana mi lo nyikeriwa mavokweni ya sathana sathana mi testiwa ku mi nge yivi na karhi ti vuya mi kuma ku na ndlala mi mi za mi yiva kumbe mi endla mistake mi testiwa kumbe nge hembi mavunwa na ku na mistake yin'wana swa tika ku vula ku ni endle mistake ma swi mi ta mi ta lava ku ta yi khavara hi mavunwa hi swona i mi va mi ri ka mavoko ya sathana ku wa kota ku mi ringa na vadyondzisi wa voho sweswo kreste a ni molokotsima va yise ka sathana ku va ya peperiwa a mi swi tivi A mi swi tivi hosi yesu u te sathana i ta mi ringa mi pepera you will sift you but i've prayed for you your faith will not fail fana na mehe hosi yesu ni byerile mi ka maxangu ya mina mara loko a ni byela hosi yesu kreste ni pfumela ku a lava ku ta ni tiyisa ku endla ku ni nga chavi i have to undergo a cities a season ya maxana a ni mi byerile ma swi tiva ni na ringeta ku swi papalata mara hi ni hlangana na swo tani ku yena wa hlupheka rin'wana wa xikwembu yi nyikeriwa kwini emavokweni ya sathana nkarhi wun'wana u va ni ti-health problems mavabyi nkarhi wun'wana u va ni ti-financial problems nkarhi wun'wanyana ku va ni ti-conflict ku va ni vanhu lava ku zonda zondaka va ku lwisa lwisaka swi nga heli ma ni twisa musi kotwa swiyimo swa vutomi swi ri ku tikeni u lo nyikeriwa mavokweni ya ya vulosi leswaku a ko ringeta leswaku hakunene wa pfumela ke kambe loko munhu a ri hava vutlhari bya xikwembu loko u ta miringo endla yini u dya hansi wa gwaja tanihi xizulu va hlampfundla va ri no gwaja

mi teke e e emeleka mi wu chele ka tiya wu cheriwa maswiri mi xi twa ku a xi vulavuleke kahle e mara tata mi tava xi ma yi vona musi se um swi hi ndlela yeleyo vana va xikwembu ma yi vona musi swi hi ndlela yeleyo u tekiwe a yisiwa ka sathana se molokwetsima u ya u n'wi teke hi nkarhi muni u n'wi teke 40 days earlier 40 days before a fika eka sathana mo le kwetsima creator program ya fitness hallo fitness program yi vitiwa yini program ya ku ya fitness a ku ri yini vumba vumbana fasting a ah, vabili mavoko swinene laha vanhu va ku tiva rito mi va ku khecha xipiriti xa muchuma yena ma yi vona musi va kota ku catcha va kumetele tinhlavutelo i xikwembu xi nge tinhlavutelo kuele xikwembu xi n'wi endlela yini fitness program swi fana loko va ku challenger u ri munhu wa ku lwa boxing u fanele u va na ticoach ku na ticoach ta boxing a xona va ku coacha coachaka va ku manajaku ni timanajele va ku manaja manaja ku u kota ku va na discipline u kota ku wina ti-fight a hi swona aha na n'wana wa xikwembu u tano u na guardian angel xikwembu xi mi rhumele memo fondhisi ku ni ta mi dyondzisa rito ra xikwembu ni mi coacha ku mi kota ku lwa na sathana loko se manje mi nyikeriwa mi ya nghenisiwa ringini na sathana na n'we mi kota ku boxa mi n'wi lahla hansi hayi a lahla n'we hansi sathana wo decide a teka munhu wo ka nga mbali kahle a va endla ku va va va ti-next door ta n'wena laha mi fika mi tshama kona sathana meka xoko u tata sister un'wanyana wa ka nga mbali wa ti-cave lava ku tlhava ntina a ni masiku lawa va ba tinayiti leyi ya ta ku hinkwavo ma yellow bone ka ha ri na ma-black bone ya henhla tiphilisi a ku phati phati phati phati phati nga ku mulungu a nga mbalangi kahle ende lomu ku mahuma ni mpundzu minkarhi hinkwawu yimela n'we gedini mi ka n'wi vona lomu ku mahuma mha ntirhweni ku wa yima ti hundzisa kumbe mihleketa ko ti yimela kumbexana wo ti kukurisa a ku a dloke xin'wana xa ku fika hi laha xa ku ri ka kwirhama kwini a ku rhama mi komba mi kota ku vona eh, hala ndzhaku hi karha ku rhama na ku kukula nyana wu lunghisa nyana swin'wanyana kwala getini u yimele n'wina mi lo nyikeriwa leswaku sathana mi ringeta leraku mi nga kota ku tiyisela hakunene ke loko mi hlangane na xiyimo xo fana na lexi loko mi feyila mi yi kumi promotion ka xikwembu mi luza na ti-blessings sathana u kuma na power ya ku confiscate ti-blessings ta n'we leta ta ha ri kusuhi ni ku ni tshama ni ri standard until mi pasa xitandard lexiya a ku nge vi na progress evuton'wini bya n'we ka swilo swa ku tala ni swa vutomi byo byebyi ku nga ri mhaka ya progress ya ku nghena tilweni ntsena mi kuma ku ri nkarhi n'wana le tilweni se mi qualifyile ku nghena mara ku na swin'wana mi swi khongelela ku xikwembu xi lava ku ta mi nyika swo kwala misaveni ana mi kota ku swi fikelela ku mi tshama mi ri karhi mi feyila miringo minkarhi hinkwayo and loko mi tshama mi feyila miringo hi vomu a ku na lexi nga ta endleka mi to tshama mi fana ni munhu wa ku feyila xitandati xin'we xikolweni ku na vanhu van'wana va feyila ku dlaya va feyila swinene munhu wa ko loko a feyila i ta feyila za ku four years a za huma muhlwa a ha ri ku halaka xitandati xin'we hi mhaka yini na ku va ku ri ni swilo swa ku tala swi endlaku vanhu va feyila xikolweni van'wana a hi ku tinhloko to ka ti nga khomi a ti twisisi van'wana va twisisa vo ka va nga tiyimiseli van'wana vo loloha van'wana vo byala timbangi va nwa mabyala swi nga fambi kahle swa xikolo masivona ma van'wana ma yi vona ku nhloko ya yi va yi nga pfulekanga ka swilo swa xikolo u fanele a dyondza xikolo xa ku u n'wi dyondzisa swilo karhi a vona a endla mintirho ya mavoko u ta swi kota ku tlula ni loyi a nga ya exikolweni a nga na digri ku na munhu un'wana loko mi lunghisela movha u ta mi lunghisela movha mara a nghenanga xikolo ku na van'wani va nghene xikolo then va kota ku lunghisa kahle ni swi saseka swinene ku fana na mudikoni wa n'wina ri wu mi tlhantlhela njhini hinkwayo ya tiraka va tlhela va mi vuyisela yona va swi dyondzerile ku va na switifiketi swa kona ha ah, lava nghena kona ha ah, va swi va swi ha ah, mi tlhantlhela mo va tlhela va mi vuyisela wo helela kahle hinkwawo perfect loko mi analyzela swo everything va mi bela analysis va tshame va lunghisela bele yi tlhandletele vanhu yi tlhandletele vanhu mercedes benz va fika va yi khoma va yi pfulapfula va yi pfulapfula va yi lunghisa lunghisa va yi lunghisa lunghisa va hayi famba hi yona leyo i nghozi mava se ku na vanhu lava nga na talenta ya swesweleswo ma twisane ku na van'wana va na talenta ya swona ma swa van'wana va na talenta ya swona van'wana va na nyiko ya swona hambiloko a a nga yangi exikolweni lava hambiloko va va nga yangi xikolweni va ta swi kota khale ni khale va lunghisa lunghisa hambi va nyika laptop va to lunghisa hambi va nyika computer va to lunghisa xi onhakile va to lunghisa xin'wana xin'wana xi nga xi xi nga xi wela ka thekinoloji va ta lunghisa hambi movha hambi tv hambi anything va ta lunghisa i ku na vanhu lava nga na talenta ya koho ya swilo swa technical ma swi vona na se vana va xixikwenu hayi ku ni huma ka message wa hina ni vulavula yini hi power a hi swona ku mi fake mani mi ri na power i mani a va ku na power hi n'wina mi nyikiwa hi xikwenu i power ya n'wina ku mi kota ku hlongola mademoni yo a hi swona mi tlhandleka vanhu mavoko va hanya a yi ri vafundhisi mi ni twa ka mi ni twile na a yi ri vafundhisi yi ri vapfumeri mi hlayi kahle ne a yi ri vafundhisi vapfumisi hikuva vanhu hinkwavo lava pfumelaka kreste va na matimba lawa va fanele va tirha hi wona hlomola matimba the spirit of power loko mo ti vona mi nga ri na power mi fanele mi ti-question mo ka mi nga hunguta mina me minkarhi ya ku tala no vona nga ku loko ni hlangane mi rhengo swinene ni twa swilo swi tika ngopfu ni le xikwembu loko ni nga ha hundzukanga mina xikwembu xa ni komba me no no no ta loko ve ni hende xidyoho kun'wana na ha tshamiseka xa ni komba xikwembu eh, loko xi ni komba hi sayini swi nga ri clear na swi vona hi xipidi ni lunghisetela ni fostela ni lunghisetela ni lunghisetela se loko xikwembu xi nga lavi ku ni endla swin'wana xa ni komba xi ta mi komba i faneke xi ni komba a ni mina power ya xikhongelo khongelo phela i power a hi swa alright kolokoti ma create ku program on time ku fana na munhu wa boxing loko wa ku va n'wi challenjile ku ri i fanekele a ya lwa na mayweather a hi swona e ti vanhu va khale ku va mike tyson va dinga ni thorhela va baby jake matanga loko va ku ni ye ku lweni ka boxing va ku malwa sweswi n'hweti yini n'hweti leyi yini august a hi swona va ku mi ye ku lweni hi october lomo loko tsima wa swi tiva ku ri hi october sathana u pulani ku mi ringa njhani na njhani na njhani na njhani Tsemo loko tsemo u ta endla ku ku va ni swilo ku ta swi ta moyeni wa n'wehe ku mi fanele mi fasta mi khongela mi sungula ti-program ta swikhongelo every morning afternoon evening mali n'we mi munhu loyi a ku loloha ku khongela hi ku pfuxiwa hi ku ringo leyi yi ta yi fika yi kuma mi ri wiki ta mi lahlalahlha yi mi ta tshama karhi mi xaniseka ngopfu hi miringo ku vona nga ku swilo swa n'wehe swa hlwela ku hlamuriwa i mhaka ku a mi constant ka xikhongelo kambe ku na kun'wana ka ku mi ri constant hi xikhongelo mari ma ha ri ku khandziyeni ka tilevhele ta xitori mati wa ti-level letiya ta ta ku sungula hi byanyi ku fika hi le ka go ne byanyi mavivi rihunyi mhandle ne rihunyi ndla mhandle xilo xin'we maribye ya nkoka pressure stones ne silver gold se ni kuma ku ri n'we mahari ku n'wa kwala ka mabyanyi le kusuhi ni le tiheleni one mistake ni ku fika ya tiheleni mari mi kuma qualify mi nga famba sweswi rap xivoko you don't have a crowd mahari ka mt level xikwembu a xi lami va ka mt level xi lami tlakuka mi ya henhla ku endla loko loko satana a ta fika miri yi nga kuma ku ri mi le ka pressure stones is difficult because u to mi yehlisanyana switsongo mi ya ka wo ya swona a mi yehlisanyana instead ya ku a mi kuma mi ri ka byanyi ka the lowest level ka first heaven and then loko mi ri la ka first heaven mi vha mi wela hala hansi tiheleni se mi fambile maswalonge swi pasa swi fana ku pasa hi xuva ra neleta va ku pasi make forty percent mi pfuka mi pasa hi forty percent ish a mi karhi duwa ma yi vona mos so one mistake mi luza one mark se mi kume 39 percent so tlimbani mi fositela ku mi mi va russious mi lulama mi basa mi endla swilo hinkwaswo kahle mi lunghisa timistake mi fositela ku mi nga robarobi vanhu ma ni twa vanhu va xikwembu mi nga hemba hembi mavunwa hanya kahle vana va xikwembu tiyisela hambiloko mi ringiwa mi fokhasa xihambanweni mi fokhasa ka hosi yesu kreste mi nga chavi ku ringiwa mi tiyisela loko vanhu va mi embarasa loko va mi hleka mani i twa musi mi tiyisela phela ku lulama ku tiyisela swa vava ku lulama munhu wo lulama na maxangu yo tala emisaveni a ri vuliswana bibele swa bibele munhu wo lulama na maxangu yo tala emisaveni lowu loko ta lulama ta tlanga ngopfu a ni vanhu va ta tlanga wena phela number one va ta ku botile ku lulamile va endla swa mitingi va ku delela va vona ngalwini ya vona u nga tlangi mpama u va u bachinsa pama khala va ku hlonile Bye one. Bye bye. A ku na Abraham Mutawu. Kweba hinkwawo mun'wanyana nga n'wi toloveli. U ta ku ba diamond. Ta ku tlhava ni hinkwawo. So va vona se manje mi lunghile, se mi lulamile ma vona musa. He? Hi lulamile. A ma ha tlangi mpamu. Loko va mi jima swiphanga swa n'wana swa ha ri na ntirho. swilo swo va waste swo pandlela tihomu ene sweswi a ma ha tirhisi tihomu mi tirhisa xitofu a swa ha ri na ntirho a mi ta bukutela vanhu hi ni hi swikoko a swa ha ri na ntirho se swa tika ku vanhu va mi levela then you don't have to pay revenge phela hi nature ya hina hi lavo lomu a hi levela hi fanekele hi n'wi panichanyana ta kota ku pfuna a swa mara xikwembu xi ri mi n'wi panicha mayibona ukuthi semanje yatika iwotika phela na washcom kunene se hi fanele hi hlayisa na washcom ku hi kota ku va na power ya xikwembu se hi na power ya xikwembu hi power ya xikwembu hi vulavula marito ku ta endleka leswi u lavaka swona loko munhu wa ku ba hi mpamu nga n'wi khongeleli u to fa ene xikwembu xi nga sungula ku n'wi nyika warning a vabya leswiya swa ka nga ha koti nchumu nkarhi wun'wana xi n'wi nyika vixini ku fana na hosi ya le egypt xi nga te hayi famba ka abrahama a ya tikhongelela otherwise wa fa u ringeta ku le ta n'wi tekela nsati se mina swa ku munhu un'wana un'wana loko ni dyohela u na danger u le ka danger u la ka nghozi ya ku chavichi a nga kona a nga tshama ni wimba hi mpamo mintlha sweswi ni nga mi ponisa u ni wimbile un'wanyana na ha ri xikolweni ntlangu aku pa matihlo laha ni vona ku nyele ene xikomba xi ni vonise e, e, e, xi vona before that ma swi vona se mari sweswi ei loko mu ni wimba sweswi hinkwamu a ri zi ni loko application i death uh, application of death la death certificate xipidi hi ku mi ni nge lowu no rivala ku mi khongela mi to fa mo ni yi ban'we mi ta swi vona so loyi a nga ta ba mutotiwa wa xikwembu a nge lunghi a nga biwi mutotiwa wa xikwembu hambi o phazama a nga biwi mo titwa ngahata anointing ya yi va yi ri henhla phela loko munhu a ri mfundhisi anointing ya yi va ri anointing leyi nga khoma vanhu hinkwavo anointing ya leadership a yi fani anointing ya mupfumeri wun'wana na wun'wana ndzhwalo wa yena a wu fani na anointing ya yena ordinary believer a lay believer mi swi tiva sweswo se loko mi ba yena mi ba authority operate authority ya xikwembu bibele yi vita vafundhisi ti-rulers yi ri those who rule over your souls ma twisane se rula mfundhisi se rula hambi mvangeli mfundhisi mpostola prophet i ti-rulers vanhu lavaya i ti-ministers khabinete ya xikwembu laha misaveni leyi nga khoma miri wa kreste se loko wo ba munhu n'wi lwa hi nenge loyi a nga membara ya khabinete ya xikwembu hi ti lavela rifu a wu lavi ku hanya a nga biwi mutoto mi nga bi vafundhisi manito mi nga hlevi vafundhisi e ene mi nga va undermine ni loko mo vona ku mfundhisi wa konga ku um nga ku a nga tlhariyangi kahle mi nga n'wi undermine hloniphani anointing leyi nga layi nga mi dlaya loko a ri na anointing o za va na anointing ya xikwembu hambiloko a ri mfundhisi wa xikwembu kahle n'wana u fika a humanyana tintswaleni ta xikwembu chavani hloniphani loko mi n'wi xeweta mi hlonipheni n'we ma ti-protecta n'we vini because a nga va ve mfundhisi mara a ri na anointing leyi a tlha a suka tintswaleni ta xikwembu a ya ha suki anointing leyi ku fana na sathana xi na anointing a ni ri mi hlonipha sathana ma ni twisa vana va xikwembu mara mi kuma ku i mfundhisi mara u sukile nyana swa nkarhi nyana tintswalo ta xikwembu a swi vuli ku ri xikwembu e vito ra yexi ri susile bukwini ya vutomi a swi fani na sathana a nga susiwa bukwini ya vutomi n'we hi yimela ni ntiyiso ntsena mi nga n'wi andlamayini n'wi onareni mi n'wi hlonipha kwihi na kwihi lomu tlanga na munhu a ku ni mfundhisi hloniphani mi n'wi xeweta kahle hambi mi nga mi nga n'wi tivi mi nga mi n'wi hlonipha mi n'wi xeweta ka mi nga n'wi andlamayini xikwembu mi ta vona xi ta mi blessa ngopfu because van'wani va na anointing va languteka nga ku a va nyawuli ma swi vona kasi anointing leyi dangerous yo yi dlayaka vanhu phela vana va dlaya va loyi ntsena va dlayiwa ni hi anointing ya xikwembu mi swi tiva sweswo a mi n'wi vonangi muapostola pita loko u fa ananiyasi na safira ku va va n'wi berile va n'wi hembele mavunwa va hembe mavunwa va va va hembe va mali leyi va nga nyikela hi leya so ya ya nsimu hinkwayo ku ve i hafu ya yona ma yi vona va hembe ma vunwa u nga hembi mavunwa vana va xikwembu yima ntiyisweni wa xikwembu allright power power leyi ya xikwembu yi endla swilo swa ku tala hi yona hlongela madimoni yi horisa mavabyi hi yona ya tirha ni ntirhweni ya mitirha koho ya mi pfuna ku builda career ni ku builda business ku builda ti-relationship hi matimba ya xikwembu na swa ku tala swi endlaku to improve your social life your health Pha ya Xikwembu ya swi kota ni ku increase intelligent quotient ya munhu. Munhu IQ ya yi khandziya yi ya henhla yi famba. Me IQ ya mina ehleketa ku a yi ri hansi ngopfu. A ni swi tivi a ni nga si tshama ni endla a va nga si tshama ni nyika IQ report. Ni nga va ni endle IQ test maybe four or five times mara va nga ni nyiki ti-report mara. Endzhaku ka nkarhi wa ku leha loko karhi ni karhi ni famba ni Xikwembu ni pfumela ku IQ ya mina fika yi kula swinene yi ya henhla ngopfu yi le henhla ngopfu um na xitifiketi xa kona ni nga mi komba loko mi xi lava um ni pfumela ku moloko ti ma nga increase IQ ya mi yi le ka one fifty five one fifty five vanhu lava nga na iq ya 155 a va endli 1 percent hi workload na kota ya percent a va endli kumbe half ya percent a va endli they are not even top 5 1 percent is too big small people so it's not easy ku yi reacha because average iq score yi fanele yi va 90 ka munhu se loko ka ni endla yi va 155 i was shocked because ni byele hi van'wana va ku iq ya wele henhla ku tlula mpimo kombela u endla iq test ndi psychologist ni vanhu so mo loko ko tsima u increase iq loko u increase iq u endla ku munhu a kota ku grow a kula in wisdom faster than other people munhu a nga na iq ya le henhla u hatla a accumulate information a hatla yi twisa hi xipidi a hatla a growa in wisdom a siya vanhu van'wanyana i xipidi xa ku mihleketo ya munhu yi kota ku twisisa swilo acquisition of information and knowledge and then a yi pakapaka mova forward You speak. So IQ is not wisdom. Go back the person is intelligent. Ma. loko munhu o teka vutivi lebyiya hinkwabyo vukhari lebyiya hinkwabyo a nga byi kuma bya ti-iq lebyiya a nga endli nchumu hi byona is not a wise person yet because a wise person is a person who practices what he has learned namtwana To walk in wisdom is to practice what you have learned. So you can have a very low IQ and be wiser than a person with a very high IQ. va koho vanhu lava va nga va ko va nga tlhariha ku tlula mina kambe va na IQ ya le hansi ku tlula mina vutlhari byi ka mbirhi hi xilungu ku na intelligence ku na wisdom a hi xilo xin'we that's why hosi yesu kreste a byele vatsari ni vafarisi a ku vutlhari ta byi vona hi mihandzu ya byona vutlhari byi na mihandzu So, intelligence, me and real intelligence, me Otlhare is not exactly the same. Intelligence mo o twa ka rin'wana loko mbulavulo na hi munhu loko miehleketo ya yena ya swi kota ku analyze yi kota ku tirha swilo mara mo nkarhi wun'wana a nga swi koti ku swi wo swi tlhiketa a nga swi apply kumbexana wa loloha then that person is not working working in wisdom

so that you can bring solutions in life hi swona your own life and people around you va kota ku pfuneka loko mo ko va ku ni munhu wa ku tlhariha xikarhi ka n'wina mi ta kuma ti-solution ka ti-problem ta ku tala mi ta kuma tinhlamulo ka swilo swa ku tala leswi mi nga swi twiseki hi vutomi and then swa pfuna ku endla hi ku to better your lives hi swona na rito ra xikwembu xikwembu xi nge ni viti ni va mupostola xi ni twana vutlhari ni ta va mupostola wa njhani wa kala wisdom xi fanekele xi increase iq anointing ya muapostola i ku loko xikwembu xi ku vita ku u ta va mpostola swi vula ku xi xi nga ku blessa hi ku increase i q ngopfu ku kota ku practice kahle because vuapostola is a practice muapostola is a teacher mudyondzisi wa rito ra xikwembu ntirho wa muapostola lowukulu ku dyondzisa rito ra xikwembu mara a nga dyondzisi ku fana na muprofeta kambe ni mi byela siku rin'wana loko vulavula hi five fold ministry amen a nga dyondza mi byela hinkwato ka loko ti tirha njhani Moapostola e entrepreneur, entrepreneur. E pfula kereke, a mi trainer, mi trainer, mi trainer, trainer murhangeri. A mi aka swaku murhangeri u competent ku ri ku a mi siya ku na yena famba. Se n'wina a ni ordainanga mfundhisi laha hi mhaka ya ku a ni si kuma munhu loyi ni twaku ni twaka moyeni wa mina ku a nga mi rhangela na mhaka ya ku kereke leyi ya ha ri yitsongo ma yi va se loko yi ri yitsongo ni ordaina mfundhisi swi nga endleka a nga swi koti ku yi fambisa yi n'wi hlula hi mhaka ku loko mi n'wi nyika e mali ya koho ya vukhume mi kuma ku a nga xuri then yi ndzi n'wi nyika problem a hetela a baleka kerekeni ma swi vona ni so xikereka lexitsongo xi lava muapostola a tiyisela na xo a jikajika na xo a tiyisa xa xi kula loko xi kurile ku ri ku a hoxa ku emufundhisi a fambisa ku pastor a tirha a fambisa then mi ka xo ku u ta kota ku hanya a dya kwala kerekeni mali ku xa ha ri xitsongo xi nga n'wi heta matimba a nga vitiwa muswona swa vuapostola loko u vona munhu karhi a jikajika ni xikerekana malembe ya ku tala jikajika karhi a ringeta ku xi kurisa kurisa xi pechapecha xikwembu xi n'wi nyika matimba ya vuapostola ku jikajika na xona ene swi endliwa hi ku ri karhi ku ri na sacrifices obedience ka xikwembu amen hayi ku a ni na swilo swa ku tala leswi nga swi endlaka vutomi bya mina um swi tele swinene leswi nga swi endlaku ni tshiketa timhaka ta vufundhisi leswaku ni jikajika ni xikerekana ka ni ringeta ku xikerekana ya xiyima yini swi tele swinene swa laha misaveni swi nga ta nyika ni rifuwo ra laha misaveni kambe lexi nga le mahlweni ni nkoka ku tlula swilo hinkwaswo i ntirho wa xikwembu eka mbilu ya munhu loyi a nga vekiwa hi xikwembu kunene ma ni twisa vana va xikwembu so ni ku relocator a swi easy ku ni nga relocator mi twa va ku na suka ni tshama kwini kwini ni ri kereke ke mari munhu wa ku a nga vitiwanga hi xikwembu wo n'wi rhoko yi ta famba n'wan'wana mhaka na swona a ku vanhu va khongela kumbe va khongela hlekete khwiri ra yena eh, a na vanhu vitile va lo ta nyika e, e senior position management position ka momentum hala durban vanhu lava a ni recruta recruta ni ku ni nge yi kerekeke se swa restricta because ni veka xikwembu mahlweni vanhu van'wana va swi tivisi ku veka xikwembu mahlweni u veke khwiri mahlweni mara hi no munhu u veke xikwembu mahlweni swi nge yeni a ni swi lavi sweswi nga ta ni endla ku ni tikuma ni mbise even one one one sunday hi ku hi hlangana hi ti-sunday ni tikuma ni nga ri kona ku va ni ta sevhisa ntirho wa xi ni sevhisa mimoya ya n'wina ni fana na dokodela ni dokodela xikwembu xi ni nyike eh, eh, anointing leya ku loko ni fika ni mi chungutela hi rito ra xikwembu ri mi horisa mipfembeti ri mi horisa tipheni leti mi nga na to mimoyeni van'wana mi rhuketeriwile van'wana mi tshembisiwe ku byikiwa vukati van'wana mi biwile van'wana mi tshembisa mi hlongola mintirho van'wana mi na mavabyi van'wana mi na ti-problem van'wana mi na ti-problem ta timali swa ku hambanahambana masiva rin'we rito ra xikwembu ri fanele ri faneleke ri susetela swilo leswi hinkwaswo ri mi tiyisa mi tiya mi ku byi mi va vanhu va strong ni ntirho wa mehe leswi xikwembu xi nga ni rhoma swona ni mi aka mi kula ku za ku huma va mhasa ku yi humese vafundhisi va khome tikereke xikereke ni xexo lexi xi humesetela vafundhisi xexo ni ordena kona va huma van'wani va le van'wani va le va busy se mina a ni tirheli khwiri loko a ni tirhela khwiri a ni ta va arisa ni ku mi nga ha mi fambi mi tshama laha hinkwenu la mara a ni tirheli khwiri ra mina xi producile xi producise ngopfu la xikerekana lexi xi producise mimoya ya strong xi producise vanhu lava va nga le ku seviseni ka tikereke sweswi vafundhisi va fambile va le ku tirheni sweswi nga kwala va le ku chumeleni sweswi ni nga tshamaku ni nga le ku chumeleni kwa na sweswi va le ku chumeleni se ma xi vona ku xa producer eyi lava va humele se vabandichile se va fambile va tiyile va tiyimele se va sevhisa hi foni kunene va fa va fona va kombela khongelero loko vo tshuka va ni vonile va ku yi tlhandleke mavoko yi tlhandleke mavoko loko va ni vona va ku yi tlhandleke mavoko um va swi tiva ku ri anointing ya xikwembu yi tirha njhani It is good to honor those who came before us. It's very important. Amen. Eh, no kuti tonga hata iba respect for ka barangeri ki mashwe. Mi boni le ya sound mind na power ne. All right. So la mutani maka ya ya love. Muna nge sikolo randa ngana molo kwa tsini because fanga bana power ya kota ku tisela. Lava banga bangzonda fanga randa nwa lava ya. So you have to the most difficult to randa. Amen. cannot love because patience perseverance swa endla loko ma ha ri na leswi swa ti swa ku khoma munhu hi mbilu molokotsi ma a nga za a kota ku tirha vutomi bya molokotsi ma nga swi koti ku tshama mi tshama karhi mi n'wi hlongola mi lwa ni xikwembu tshama karhi mi lwa ni xikwembu wo fostel and then maswitwa lomu twa ku vavala ku grip se fostelani ku mi endla swilo kahle ne sound mind yi endla ku ri mi faneke mi va mi na proper judgment ka swilo axa judge things properly mi kuma ku ri ku na case kumbe ku na conflict n'we mi sayida ni munhu wa wrong a mi koti ku vona ku wrong mi vona lowa right a ri wrong mantises kelelo kelelo la n'wikuwa mapedi mapedi kelelo i moya wu lefa kelelo a ke ri

mi vona yini mi vona hi judgment lomu na kala vutlhari mi vona ka ti-case loko tshuka ku va ni ti-conflict mi n'wi vutisa mi n'wi hlamusela xitori beyili leswi ka leswi mi nga ku hlamusela swo hi wini wa rhanga mi ta twa a vona luya wa rhanga ri right man'wa ku ri a nga na mano ya swona ma pfumala mano nga na mano la se i problem ya ku munhu luya a nga na spirit xa xikwembu a nga swi koti ku that's why xikwembu xo endla hi vomu ku xi hi expose ka satana i mhaka yini a ni loko hi na mole kwetsema hi ta va na sound mind hi kota ku choosa between satan and god who's right a xa so why xikwembu xi fanele xi va threatened kumbe the holy spirit has higher standard of wisdom than the devil huh? phela the spirit of god which is in us the same spirit which resurrected christ from the grave So with the Holy Spirit you can solve all problems. But it does not mean ku ri a ku nge vi ti challenge evuton'wini bya hina. Ku hlangana ku tikeriwa tanihi vana Xikwembu. And mo loko tsima ka hina yi yisa ka Sathana a hi ringeta. Sathana wa tirhisana vhele na Xikwembu. A mi ku a va tirhisana. Eh, kasi a nga pfunangi tatana Xikwembu ku ringeta hosi Yesu. A n'wi ringi. pfune xikwembu phela hosi yesu a nga ta qualifya ku hi fela swidyoho yena a nga ri ni vangisa u pfune hosi yesu ku a kota ku qualifya qualify se the examiner the devil devlos swi nga ku ri kota ayi hundzu la ri byele ri hundzuka vusu a ku ri examination

paper two ntsena ka paper two swi n'wi ringa swi ku paper two bibele yi ri sathana a tlakula hosi yesu hi wena mi le ku ndleni tanaleni maputi i tlamu i tlamu i tlamu hi ta ku maputi hosi yesu van'wana va n'wi teka hosesi va ku yini a hi a hi a ku va n'wi tlakula va fika va n'wi veka ehenhla ka xihlungwana xa tempele ku veka laha hi ku testa loko u ri n'wana wa xikwembu jama mama wa ku va nyike matimba ya ku chavisa sathana ya ku ya ku testa hosi yesu the same jesus loyi a nga the king of heaven and earth a tlakuriwa xice lexi ya sathana xa kona xi n'wi tlakula xi ku n'wi eh, mativa ku ri so humiliating hikuva hosi yesu ka- a nga chava ka satana ene u lo vula hosi yesu a ku u tlhela a vula a ku hayi ku u na matimba ka mina ni lo lerisiwa hi tatana leswaku ni endla ni nyikela vutomi bya mina ku fika ni vambiwa xihambano hosi yesu na power ya ku tlula ya satana satana u na power mara a yi fika ya hosi yesu swo fana vona xikwembu xi mi rhuma ku ri xi yisa xin'wana xa ku xi tiyanga xi ya mi bukutela yi za xi mi dlaya mi pfumela mi ri ni swiphanga xi bukutela ingaku loko mi koti pfulo mi tisa mhaka ku swi vava njhani is it easy to endure such a thing ma xi vona ku a xi na nchumu xilo lexi a xi na matimba loko xi famba xo dedeleka va ku xi khomeketa giant ya ku fana na mukhavele xi bukutela xi za xi dlaya va ku u nga u ngo xi ringana fela giant lexi khoma xi ku ba rhuketela kahetela fukutela xidiripa va ku a wu diripi ene wu vhiki wa biwa u za u fa swilo swa olova xi hisa xinxi lexi xi ba jayentele vusiku hinkwabyo phela sathana u xanise hosi yesu swinene and then a n'wi teka n'wi veka henhla ka lexiya a ku ri paper two examination phela xikwembu loko xi ku mi nga tiriseli don't fight or don't fight your enemies hayi ku hambi na matimba ku fight xikwembu xi mi nyike moya lowu kotiba you can case him to death do you know that mi nga ba xikhongelo xa back to the center ma xi tiva xa vazalwana va taya vazalwana masiku lawa va ba xa vuloku loko loko noya mi tela mi ku back to the sender swi ta tlhela hi kunene phela mi swi tivi i ku feni noyi a ni mina molokwetse mara xikwembu xi mi nyika molokwetse ma xi mi nyika power then xi lava mi va responsible a mi tirhisi that power ku destroya vanhu mi tirhisa ku blessa ntsena you bless hambi ku va vanhu lava nga mi endlela swa ku biya kumbe munhu u tshama mi endlela yini kumbe yini vuton'wini bless that person kombela xikwembu xi n'wi nyika tintswalo n'wi navele leswaku biya mo xikwembu n'wi nyike tintswalo n'wi nyike chance a kota ku twisisa ntlhanu ngezi hambi a mi khome ku biha mi ku xikwembu ni nyike mbilu ya moya wa wena ni rhandza ku ya moloko